ndatondicheka apa anga akatoisa tawel pasaidi apa achitobuda ah, ropa ndakatozara hembe yese
makadii makadii mhuri yezimbabwe kwese kwamungadai muri kana kari kekutanga kusvika pano chibva wangosubscribe kulike kukomenda nekusheya ndini wenyu mr spana ndakuinzirai nyaya dziri kuitika munyika yedu yezimbabwe nyaya yandaya ndakakubatirai inyaya yakaitika kumeborine kumazambezi flats pane vhidhiyo remwana rakatendera nezuro pasocial media mwana ari form 3 ainzi apindira vanhu achida kurobha ndokubva vachekana nemapanga asi information yakafamba nezuro yaiita sekuti mwana uyu e, akabatana namaid wepamba pavo ndokubva vaba mari asi zvakazobatwa but tichizotsvakurudza tazoona kuti no kunyepa nyaya iyoyo ndeyekunyepa chokwadi ndechekuti munhu uyu akangopindira vanhu mwana zveshuwa ari form 3 akangopinda mumba ndokubva asangana neloja repamba paakasvika loja iri atori munyowani zvekuti mwana uyu munzvimbo anotozikanwa but muloja uyu haazive mwana uyu saka pavakasangana mupaseji vakarwisana ndokubva musikana uyu atochekwa pahuro ndokubva mwana uyu aona kuti ndakurirwa ndokubva atiza akapinda mumba nekuti musikana anga akusheedzera vanhu kuti uyai mundibatsire paakangoona kuti vanhu vanenge vakuya kuzoyeupa musikana uyu akabva atiza ndokubva apinda mumba ndokubva anohwanda kuseri kwesofa saka ndichakusiyai muchiteerera vhidhiyo remunhu anga aripo anova akazoyeupa musikana uyu kusvika vazofonera mapurisa kusvika mukomana abatwa ndinokutendai nekuramba muchititsigira pano pachirongwa love you all tiri kumeborini kuno kunonzi kumeborini kumazambesi flats so ndikangoti ndanditori padeni ndikangoti arega ah, ndiite sei ndibude ndino because tape yangu iri kuseri ndikangoti flat rakatarisana nepadeni pandinogareni so ndichitonobudirawo zvangu ndakatongonzwa munhu achiita se achitotanga kuto achitochema achitoti mbavha mbavha mbavha so pandakangonzwa kuti mbavha ndava ndatongosiya bhaketi rangu pandatomhanya ikoko chitonoona kuti ah, chii chiri kuitika so ndichisvika musikana uyu ndichisvika unomira pasi yaidzika masteps achitomhanya so achisvika pasi achitanzi ah kechii anzi ah mbao mune munhu mune munhu ah mune munhu mm, ndatondicheka apa anga akatoisa tawel pasaidi apa achitobuda ah, ropa ndakatozara hembe yese ndichitoti ah une munhu munomuziva here kanzi handimuzive kati ah kwapita sei kanzi ah nditombozeta nguva iri kanditasangana nemunhu musa tazorwisana saazondicheka chi pahuro apa chi ta ah, orit sobva tamhanya pamba pacho tanokiya screen apaine kiya inge iripo vatangonokiya screen takiya screen patatanga kuchionesana nevamwe vanga varipo vanga vangongowanda wandawo anza angatifonere police because pakadai so tikada kupinda tega ka munhu yane banga saka you never know katifonere police police bva yafonerwa katamirira police police bva yauya yauya eh, neighboring police sa police iya yauya neighboring police vakatosvikawo nekubvunzawo zvanga zvaitika tobva vaudzwa zvanga zvakaitika saka vakatotyawo kuti a ah, tikapinda muka umu nezvinhu zvataurwa izvi nzi munhu yacheka munhu arimo mboma atopindira munhu pakaipa so vakanofonera pfuti nemategas tobva dzauya tobva wachi tikacheka kine ax kutapinda mukati so i was there takapinda mukati tikasecha matoilets marooms and two mabedrooms revanhu vepamba ipapo but vanhu vepamba ipapapo vanolodgesa because uyu ekuchekwa uyu iloja remumba umu so vanolodgesa musikana uyu munyowani wokuno kwacho ah, neba haatona kana month atotanga kulodja umu so ah, vacho vanomulodgesa vanga vabuda makuseni of ichi ndovanozivana nechi nevanhu vepaarea sa vanga vabuda makuseni yayo so angangosara rega so tichipinda tichitsvaga tsvaga takatsvaga maroom dzese yake room yake takatsvaga tikapinda muroom dzeava dzese dzanga dzangovhurika tikangotsvaga tikashaya sa patakazoona tashaya munhu apa munhu ndingamuona kupi apa tatanga timbotanga uchipusha pusha zvinhu mudining umu saka kupusha pusha zvinhu paya paya takatopusha futi tipa takatomboshaya futi then nezvimaketeni zvihombe vane ubox rati kuseri ndokuba takazosvika ikoko mudhara wedu atanga tine vemuarea vanoti um, respected mudhara wedu wemuarea ndiye akazototi a ah, munhu ari panapa kupurisa chizotonodai so tanga utikuka futi kuti usatombosunge pauri apa saka tatoti hameno chimwe chinhu chataona kana mumwe munhu mhondi cheche chokwadi vachingobuda kudai so vachivhura vhura kudai so pachitobuda mupfana wedu isusu vemaraini medu anonzi junior so atakati junior junior form three anonziza paprince edward hmm. eh, tikatoshamisika tatakatobata mabaseball stick chipa takatosiya pasi tikapererwa tikashaya pauti amanaka ko junior wapindwa nei washayei futi uri mwana wechikoro but chii chinyoshaya zvekutopinda mbama vanhu kuda kubira vanhu ah, akabuda juni akaiswa cheni vanhu vavasiya vachidedzera kuti ko chii wai wai wai wai junior wai wai haa ah, ndokutorwa akaita vanhu vachingopopota vatobuda ndobva vatorwa ndobva aenda kupolice tunzi kuti junior akarohwa 25 makore ndizvoa hmm, ainini ndingakunyeperai Ah, inini kunzwa kwandakaita izvo zvandombozvinzwa asi kunzwa kwandakaita ndichibvunzawo mai vekubirwa wacho vakanga vachiti ivo loyer estate raiti ngaatongerwa achiita se achibva kumba kwavo then loyer racho rakazonochinja statement kati anochi kuti aende kumba uku kwakabira futi vanhu kwakatadzira nevanhu azviite vanenge vachionana saka zviite so anzi akazonotsvagirwawo kune kune vana vasungwa ndokwainzi kwakaenda